Yow what's up kila bu nega Jay Pires kila é más un episódio di Jay Pires React man bida bos é lansa acho ki é un freestyle ki ta txomadu yow algen sa ta intxi-m yow ba txeka ba txeka ba txeka n sa ta kurti faze react di kes sénas di Instagram li puma par se ma n ka ta dismonetizadu sima n ta dismonetizadu na YouTube ma nu ben akonpanha nu ta txeka yow. Uns nove, dés algen dja manda mensajen pa-m ba odja, ba odja, ba odja. Rhythm from the roots, ok, Ritmus di Raís. Ok. Bida bos diaxi, son txeu ma diaxi ke e ok, nu bai. Bida bos. Mamari kamiza ke tene un odja zé grogu ku kamiza du tipu tanbe Acha ki é di algun merchandise di gentis lá do lá. Yow, falando di bebida bos, yow brother el tem um, el tem um presença pisado. Não é? Big Dog MDM Um des Nega fla el é chefe Nda pro chill, moca chepe Bu ka pisado, boy leve

Give me my top, N subi di grau N sa txila'u ku bu baby Ya ta in and out, uh, N koba as. Yo, i ami N ta kurti bira bo so ma e ten e ta mata biti literalmenti e ta mata biti e ten un voz e ten un un prezensa e ten un atitudi pizarru riba biti ki e ta mata biti man e ten un se voz ta marka yo. Yow, e rapaz sa ta da konta di kel tipu di brinkadera li ki ten ke, pur izénplu, e ka rap más, bu ta, bu ta, na meiu di rap, bu ta faze algun kuza ki pode bira trend, Imajina kel, kel uh, pega-s, sopra-s. Imajina kel kuza la bira un trend de TikTok ou de Reels. Man, kuza la ta bai longe, mo. Kes, kel, kel, kel tipo de, de, de, de cena ki rapaz sa ta ta poi dentro de rap la é mais um forma de faze kel rap bira, anda mais longe. Mesmo ki ka ku kel propósito la ki es faze-l, es ta faze-l num tom de tipo, mostra mo ke ta faze niggas, uh,

Oh, xê! Xê! Dja nu rora tudu zona, dja nu rora tudu skuadra, ou seja, el é, el é putu ki kria na street, undi ki é bai tudu kou, ma tanbê cops ki staba se tras tudu kou, e dja é bai pa tudu skuadra, bu ta intende? Nka sei si es ta fla li, Ma kómu el é di praia tanbê, pode ser li i la tanbê. Dja nu luta txeu ku vida, dja nu poi monti karga. Dja nu roda tudu zona, dja nu para tudu skuadra. Dja nu peza tudu kilu, dja nu gasta tudu pa ki. Dja nu pega tudu kilu, dja nu gasta tudu pa ki. El sta ta fla-u, Nigga, been there, done that. Bu sta intende? Dja N faze tudu kes séna la. Tudu kel ki bu ta imajina, dja N faze. Tudu kilu dja N rebenta tudu paka, o seja, mison dja N faze, ostenta dja nu faze, gasta dja nu faze, bu sta intende? Sa ta mostra-u, eo, nega, kome un kel li, kes kes ki dja nu ka faze, mondenge, dja nu ka faze, mondenge, roda Kilos, gasta, plakas, dja nu faze-l, dja nu faze-l Fla-m la un kuza ki N ka faze É pratikamenti kel la ki es ta fla-u Dja nu luta txeu ku vida Dja nu pai monti karga. Ya, el ta mostra li kel spiriénsia na se vida Iau dja faze di tudu Dja luta ku vida Dja pai monti karga Ô seja, dja aguenta monti brónka Bu siente-m?

Nun otu sentido mata negas. Nu volta li pa nu intendi. Kes minina kes bebê dja nu troka tudu fraga ya juru n. Ya ou seja li sa ta mostra di kel speriensia jeral bu sa intendi dja fazi di tudu bu sa intendi i e ta iduka e ta troka fralda ou seja e fla txeu bes fla un algen mi n trokau fralda signifika io mi mi mi é grandi desdi kuandu bai n txotinha bu sa intendi

Primeru, N ba fala di un pontu di un kuza ki el fla. El fla, Poku rapper ki N ta obi, i primeru algen ki el fla, el fla Bida Boss, el pui se kabésa na meiu, el fla nómi di X algen, N sa la, Yo, yo, ya, ya, ya, ya, ya. Dipôs el fla isu, Nu ben obi, nu ben obi, nu ben obi. Rapaz dja fla-m mi

Na Mérka mensajen pa un pergunta kel séna li N ka ten, N ka ten séna ma un e fla tenpu MPD e ax ke MPD ke fla MPD xan so to na obi li e dipos e fla me ka di tenpu PCC bu se intendi. Tupac, Jay-Z, Young G, LG, Boy Game, Bachata, JJ, Me Too, Batalha, D-Boss, Loretta, Ney, Jah, me di tenpu MPD, N ka di tenpu PCC, nega. Yo, MPD é Movimentu pa Dimokrasia, é un partidu pulítiku na Kabu Verdi. PCC é Izaki, un rapper kabuverdianu di somada ki ta sai na praia, famozu pa karanba. Má PCC tanbê siginifika Primeru Komandu da Kapital Kiau, ki pur akazu PCC di Kabu Verdi é Primeru Komandu di Komunidadi. Kel di Brazil é Primeru Komandu di Kapital ki é un fakson kriminozu ki ta fazi tudu tipu di krimi na favelas y komunidadis di São Paulo y várius otus lugaris di Brazil y di mundu y ta fladu inkluzivi até na Kabu Verdi. Ago, N ka ta atxa ma bida bosa ta fala di PCC brazileru. I más un otu pontu, N ka ta atxa ma bida bos Bon, N atxa sima ki é un farpa ki es solta, ki é mira na pcc. Pamodi kuzé? Antis el fla si, N ta obi poku rapper, el fla nómi di tudu kes rapper ki el ta obi. Ô di maioria di kes rapper ke ta obi dipôs e ta muda e ta fla ami e di tenpu MPD nka di tenpu PCC ô seja di tudu kes nomi ke mensiona uniku nomi ki sta ei na un sentidu mas duvidozu e kel PCC la nton pesual nhos nhos dexan sabi kual é ma nta manda rapaz na Mérka mensaji nta pergunta kual é enfim enfim.

Bira bos ali autentiku é fasin ka plug me tomada. Ya plug na na merka ten otu signifikadu n ta dexou kel signifikadu ali sin skr ya enfim crazy da nigga crazy as fuck yo izisti poku rapper no izisti munti rapper ki ta fla mes é gangsta

ki ki nu ta flaba punchline ke kel kuza koba di mandal boka di tudu manera i koba ke kavá koba txon si ntende i i e fla eo bu gari flam pa nka koba niggas ntende koba ke kel braku ke pa nkoba niggas Bugatti el é Bugatti life acha ki el ki é donu di kel marka li di kel merchandise li n odja cena di Zé grogu ku di bongu ku kel kamiza li yo ranja un manenge ami ta bisti so pretu yo ka txeka ta da-m dodu yeah.

I si for so pa un algen kes barras li prinsipalmenti kel ke ta fla mi e di tempu MPD nka di tempu PCC e pa PCC Isaac Ghost ki nu konxi si nhos sabi la nhos dexan sabi na komentariu man kel e bida bos nta dexa link nta djobe si sa na youtube nta pui link di baxu tanbe ma nta dexa link di instagram diretu la nhos ta kontrola ok kel e na one million dollar no million dollar music Bugari ibi da bos é un kolaborason ki sta la na instagram ok nton mi nta fika pali rapaz nhos dexan sai kualker kuza.